Hello hello in lo dam tha em video siam lo na te rei to bo ka in ngai om hlom khop mai chuan in voi in ni a hemi video in lo en chuan in ka lo me me ma in run le na wang in hei voi ni chu pona khwa lu me me ma ma se i ka huan tak chu a hlim to a to na hian i ka thlai tlom te le huan te tak te ka ron ti lang ve do na usa a hian in eng a a huan neih te hi a nuam ve em em a mizoram ah thlai kan ei phak loh te kan han ching ve a a changin a tha a changin ih a a tha chhuak loh a mahse mizoram ah ngaih min hnem em em thin a ni keimah chuan maw chuan ah a lian tham lo a mahse kan chhungkaw ei tawk te leh keima ei tawk te tan chuanin a tha hnem ve em em a ka rawn ti lang dawn a ni tun tum chu-- Hei matawk ka ti tam em em lova hei hi ih tomato lian chi kum hnih ka phun a chuanin khin hetah hianin ah cherry ka nei bawk a a hma chuanin kung ruk te ka siam a chuanin kan ei seng lova tla mai mai thin a chuan ah. a, chuvangin ka hun tam em em duh lo va, chuan heng te hi ka ziklum neih chhun te an ni a, kung a ka phun ve a, ziklum hi an len theih em avangin kum danga khat deuhin ka phun lui a hei, eng tak ang a maw tun kum hi an lian theih ange maw ka rawn ti lang leh dawn nen akinah chuan hemi. a bula mi hi a hming ka hre tawh lo a a kan lei nate khan in ihh a tui lutuk a ni tel chu vang in kan han phun ve chhin a ni a chuan hetah changkha kung hnih ka neih chhun te an ni a zamna te kan siam a beisei ila changka hnah te a rah te ei tur tam tak ahh a awm ngei ka beisei a mi hi pawi hnam-- a ni a, kung hnih kung thum ka nei ve chun an ni a, an lian lutuk ngai lo va mahse vawi tlem te ei pawh min thar pui chuanin ka lawm lutuk tur chuanin i sam tawk kung hnih kung thum ka nei bawk a chuanin bawkbawn kung thum vel ka nei bawk a chuan Li ka nei a, a tam tho. Kan chhungkaw tan chuanin tawk lutuk tho tho chuanin bawrhsai be okra kung nga lai ka nei bawk a. Chuanin hei hi yellow squash a ni a, a tet tet nen a rah tawh a tam deuh. Ngatinge a rah. a hma em em na chhan ka hre lo a mahse a kung te hi a len theih em avangin kum dang ah kha deuh in ka phun lui a mahse tun tum chu ah an la naupang em bawk a kum kum ka ti ah kar hnih chauh an la nia an la len zel ka ring umm kan rawn ka rawn ti lang leh ka rawn update leh dawn nia nakin ah chuan hei hi zucchini a ni a chuan in hei hi ah acorn squash an tia. ka vawi khat neihna a ni a. Sam an tia mai angin chuanin a rah a tui lutuk an tia chuvangin ka han phun chhin a ni a, a zamna te ka han siam ve a, eng ah a zam leh zam lo ka rawn ti lang leh dawn nia chuan rahpui pawh ka beisei em em a ni. Maite, Mizoram maite ang hi mai an duh viau mah ila ka phun nung thei em em lo anga ti nge maw ni? chuanin ih hmun awl pawh ka nei tam em lo avangin mai an hi ka phun lutuk lo a ta kung nga vel ka nei a jalapeno chilli pepper leh tabasco te an ni a a kung hian la teh em a mahse par teuh tawh a min rah sak em ang chu tam deuh kan vawikhat pawn ania an rawn-- ahh lang ve siau a hei chuan behlawi hi kung khat ka nei a khitah phawtah kung khat ti takte phun sawn tur ka nei bawk a chuanin behlawi kung phun ahh kung hnih ka nei dawn tihna a nih chu khatih zawng kha tuna rih chuanin ka huana ka huana ka thlai neih chhunte an ni a. Ngatinge kan huan kan hung tih chuanin i Sazupui ami kha Tirhlei tih vel khi an lut thin a, chan ar kha kan chhuah thin bawk a, khatin huanah khan thlai an ti chhe vek thin a chuvangin hunga gate kan siam a, chuan ar an chhuak tawh lova hei ui kan nei avangin kan ui hian a um vak zela seh. tumin chuvangin kan chhuah ngam tawh lo va chuanin sava tih loh chu lut thei tawh lo va kan blueberry neih chhun te hi an nalh reuh lutuk a hei lo an lo hun tawh a a tam em em lo a mahse naupang lawm khawp chu an lo rah ve tawh a nih hi chuan kan artui thar ka rawn tilang ve zuai a ni e hei mahni ar-- tui tar ngei an lawmawm lutuk a, at ar kan neih tam tawh lo avangin i keimahni ei khawp te chauh kan thar tawh a, kan zuar tawh lo a ni. Hei ka fanu in kan pa sangha man a kut a keng a, hemi sangha hi Krabi an tin ka hria, a tui ka tih ber pawl a ni a. ih a sa hi a thlum deuh suk han ti ila ih sangha dang te ang aiin ih a tuina a dang hlawm em em a ni chuan sap ho hi sangha an man hianin an tifai hianin ih a sa lai zeuh hi an la a a vun leh a lu te a ruh te an paih vek a ih an fe lei an tia tunah hian kan pa hianin-- Felei knife in hetih hian a tan a chuanin hetih hian an an hli an hlip ka ti dawn mi a sa a ti hian a sa teh chauh hi hetih hian an felei a a ruh tang chhun kha hei a thianpa in a ruh kha a paih leh a a sa chu-- A te khawp mai sangha sangha lian loh phei chuanin sangha tih fai chhung hi rei thei em em a ni in hmarcha thak ber A level min lo comment ah in lo dah ve dawn nia tuna ka hmarcha rawn tih lan hi Carolina Reaper a nia khawvel hmarcha thak ber ah khan pakhatna a ni rei em em a tunah hian pahnihna a ni a pakhatna kha chu-- Paper X a ni tua tuna, mahse hemi Carolina Reaper an tih hi thak lutuk a i lo try ve dawn nia. Haw lehkha ti zawng kha lo ni tawh phawt mai se tun tum atan chuan duh tawk phawt ila, chuan nakin a next video ah kan in hmu leh theu dawn neu aw ani le mangtha tha aw, bye bye.